wan wamielo moro ka songo gene mirundruok ma pod ma ka riu chake tem na chake dhuol ya kitake tem ni mi chake dhuol goro to gene ah. maga man wamielo awori lakini aneno ka mage be aneno ka maisha change we cannot rinadi ah we can ber yes ha mora yenya gi mora mora moti mamarach eh. ongrach nyaka bedi eh. yudo ka koro wuno wok tich eh ji yudo ka dhoge otuo to gi ken ne dhoge leny koro samoro pesa en ga kamano en ga wendo eh. onyalimi eh. samoro onyalo weya eh. eh koro pesa wendo olimo ng'ata ng'ata kawuono ti ber mar atari min jaki eh ji wacho aneno ka wang'i wang'i chwado ji wuoye eh koro hamra gi wacho no ayie negi wang'a chwado Eh, to kan kenda kata kolo be aneno kaka wuono ji nene ga makura kogudu lakini ka wuono ah nyathi owuok maber Ayie kodi.
Ikoni Amen. ineno piny kodhi. Ene midhi lande. Eh, ji wuoyo koro wuoyo ma ji to ok detamri Eh. sama jomoko wuok kodi maber Yes. sama be jomoko wuok kodi marach Eh. ng'ama sama ng'ano wuok kodi maber o samoro oduoki chien ka ji wuok kuwi marach idhi mbele nano kok imedori Mana adier. Kech kata sana lini isungori kod isungori kiang'o gik moko ma koni rundo kiang'o kiang'o isungori mano be nyako no joga kor kiwinjo ka nyasaye mieri gufu moro Amina. ruoth mar oganda miya teko Hallelujah. mar kalo chunje mag wasigu Amen. mondo nena mane ka nyasaye ji to kosigi mar erithi ber kare wawi Pimo wiyi. kare noni pimo wiyi Kolokolo Instrumentals. Yes, Nyar- Weekend ma Nyar- Marine Nyar- chalo nade?

Kokamano to min jakika achiel koda koloko Lucy Mwentos nyako Ramogi Ajwang' omedo mana rwakie kidino endo mano mokwongo mar mbak ndalo ma bende wageno ni weekend ma mari norumo e yono makare tarik no endo 30 dwe mar abich higa gana elufu ariyo koda piero ariyo gariyo luonga ni Lynn Ramogi nyar nyakach an be nyaluonga mema jaki dhako malelo tok dhiyo antie asiko be kuma dhiye onge antie luonga ni dj kolokol instrumental yes mm. ang'isi ni kalapapla koro osemamoki osemana wuok ah, kawuono en tich kawuono en wuok tich yes to en duond yawuot onagi mwadwa winjo kawuono mm. yawuot onagi mawuoyo kawuono wane mwamata mm. une muntie wane mwantie bel manyien bel manyien oyaw eh? ko kamano to koloko lismeto hey, nyanya kacho yes. ni kochopo sechegi mm. eh, ka, ka, ka, ka ledha ledha matin ni belo ah, dendi lima wakela ni be be le, le.
le. akonya be le, le.
Le... miya uru belo miya uru belo mage belo gima nomora lis kapok walin kapok wadhi e belo idhi mbele girwani eh eh inyalo wuo ni samoro mm. en en aka yes. apani jo diaspora mm. eh nyicha ngalo amaka aneno simu moro mopogore opogore eh. ta onyisa ne afuanu Waka. kolo afuanu eh. jomoko wacho ni okumak uh, nembi nigi simu kiango koro wacha wacha gimomiyo ok omake cha an gimomiyo mara kamake mm. yudo ka samoro adich to ji ng'eny samoro e line mm. koro momiyo koro ok wasungre mm. eh, gima moro onge ng'eni ni last week mm. nyicha ogona simu ni min piny nyicha oneno mama omor gi gima watimo ma omore kabisa What's sama min piny oneno gima chaka na chaka go ne Irene erokamano mana ne gi min piny yes. wacho ni belowa ni eh. biro terowa mabor
mana kudho jini Ng'eni bende min ja kikuoth en gima mit ahinya. Yeah. Ka in ng'ama dhako to kikuothi, Mm. apenjri ane ni in gi Sani sida in gi moro sida moro. koso in gang'o nikech Mm. aparo maber kabisa ni kata mana jo kanisa Yes. ma kuonde ma waleme Eh. iyudo ka samoro kwaa kamoro nitie kama wapaka nyasaye malwer ma ji olamo nyasaye Eh. lakini kwaa kanyo Mm. belo nyaka bede nikech Nyaka iyudo ka bede. wacho ni maber kabisa ni eh nyajowegi ni be kani oko to chokruoge to okawo ndi omera lakini chokruok mar oda lakini kidonjo mondo koro orwake jayalo orwak mo malong'o to onge otame ma chuny marach mani mano be belo Minja- onego kony dhakono Minja kioyo.
Ng'ade mana gi kanyo wachak belo e tiende kaka onego bed ni ochako. Eh, Bas. Minjaki kachiel koda ko local instrumentals. yes. An pile ka pile awachoga kata mana chieng' ma bong'ielo rengo. Minjaki gi kolo. Kapok oket ringre na e lowo. Nyaka wadhi e To kata. kuong wachna ni hera mit. Oh.
Olit.
Hmm. to kendo en gi puonj awani awe ni wadhi e kata mondi eh ato uno ah. biro chiemo mondi nyaka eh mogo nyaka wato eh min jaki ndi di yak dogi no oh. kolo ok bi yuaga kendo liendi no eh to ber na en mane manor kawaida mar jowa ma jonagi eh. onge gima inyalo pimi go maber in men e eh, won jaki in jaki in kitho e eh, me jibrup kata ngama gombo na ne e in kimeu jibrup
Koro in kitho wa wachaka chaka ywagi gi hera lit. Koro Bas. hera Hera lit. lit. Eh, hera nigi puonj. To en gi puonj.
Mane kaka onego bed ni uwacho kapok adonje bura. Koro belo mokwongo ka endi min jakika achiel koda kolo kolo instrumentals. Mana gwenge ma Nairobi ka endi Kenya. Nitie ojana mono ma bende wero padogo eko miluongo ni Mugithi. Mm. kendo mita sana e padogo eko mag mugethe Eh. iluongo ni samido Yero.
samido ni endi ok en mana ojana ok en mana rawera min jaki kachiel koda ko local instrumentals kineno samido hmm. dibede ni in ng'ama nyako kata mana nyadendi to nitie kaka chal mar kor lwasi yeah. terre kodi marach inyalo po kigamo remo mm. nikech ber ma samido nitie godo no ok en ber ma inyuon inyalo ng'iyo ang'iya tiweyo mm. koro samido ni endi
that ok en handsome and big very handsome but not big huh? not big wacha
not big boy. Big boys.
May Jack very big boys. koro samido ni endi mm. nyasaye nogwedho gi dhako miluongo ni ide mm. mano endo mikae yeah. ma bende odak godo kuom thoth higni mathoth ahinya mm -hmm. ma nyocha nyocha ka endi bende nyasaye nogwedho gi nyathi ma wuoyi mm. correct ma koka nodonjo higni auchiel kama endi to mana kaka wachoga ni hera ni endi bende ok iyer ga ng'at moro amora mm. samido nopok orado gi nyadeni miluongo ni karen nyamu mm -hmm. Mano bende en uh, miyo maratego ma bende tiyo tich matek chamo luche mm -hmm. bende entie sirikal kanyo mm -hmm. koro miyo niendi nodhi mbele monyuolo ne samido nyithindo ariyo nyithindo ariyo yes ma samido kocha en achiel kone ariyo kocha cha bende gin ariyo oh yes. okay gin dro dro dro mm. okay Koro
samido ni endi kare ok osebet ga kakonyo nyathi ma bende onyuolo koda nyamu mm. mano kare nyamu nyachira mm. oh. mano chiege mar ariyo mm. nyathi ojwang'o ma koro miyo ni endi emosebet ka sugulika ne nyathini chakre wiye nyaka tiende piny mm. kata mana pampas mirwako ne nyathi rawera miluongo ni Samido ni endi kia mm. ni inyiewo gi pesa di. Mm. Koro Karen Nyamu nowuok ka gonduru e mbui ka wacho ni oyo nyiko Ramoga Juang base kadhe ndi. Mm. To base li. We kawuono mm-hmm. ayawe dhoga awach gik kata mana midhiero ma bende asebet kaka dhe chakre anyuola e wuoda ni endi. Mm. Kumineno nyathi ma nyako ni endo loso, Samido pok ong'eyo nega kata mana pampers. Mm. Oywa kendo kogo nduru ahinya. Mowacho ni dichwo makia kata ni nyathi ipidho gang'o. Kik teme yawo dhoge ka ng'isa kaka onego bed ni apidho nyithinda. Mano Karen Nyamu. Kamoro nono koro mikae. Miluongo ni Ide. Mhm. Ai. Yani gin gin gi mor. Otuo ni happy birthday. Ne en odiochieng' mar nyuol mar nyathine. Ma bende koko chopo igni goyo ka auchiel. Mhm. Kendo go picha gi jaode mano endo Samido. ka gipuoyo ahinya nyasi noendo mar birthday mar wuode mm. kamoro achiel dichuogni endi ok kony kamoro machielo to konyo to mane hera chakre dhako mokwongo niendi bet noketo tenge matin mm. sama koro nyithindo osebiro ma koro bet ariyo kama endi mm. to koro ineno mikayi mano jarcha mm. ema koro sani endi hera duto temo poto koro iolone min jaki
oh rei nan gima ang'eyo kon kod kolo yes inyalo chawa wasani gima ang'eyo ka kuom wasani gin jok moko ma samoro bende sama iwuok ma koro wacho na ng'ane to koro wuok mm. pichni mak video mak pesa be koro chenjo mm -hmm. iwacho go maber kabisa ni magi gik ma samoro miyo joma ok nyal gombo usani mm. kech usani kare kidhi inyalo we jogi mm. inyalo we kata ma famili ni mm. musani dhi kodi mang'eny mosadhi mm -hmm. e mido ka samoro ng'ato donjo usani mm. to dhi adhi adier ma kata joge okia kama timo nani nitie mm. to mang'eny bosa maintain utegi wang'eyo nyaka iluw land ka mm. mang'eny man gi famili gi mm. ma kata wan mawuoyo kani ang'e maber kabisa ni wan gi famili wa ma gima timo kani mm. ok nyal gola e famili mm. nikech mm. famili chamo mi awuok oko mm. mondo amany negi mm. ma sama gima jodi jai ma kolo timo kani mm. ok nyal gola e famili mare mm. mowuo to nitie weche ariyo mm. inyalo chayo gwang' to gweno be inyalo chayo mm. wach maduong' ma samoro timore e ute ma ji ama yudo ka ng'ato gore kot ng'e nitie gimoro mipimo mm. ng'ama nigi chuny yudo ma ng'ane to kata kokendo to kendo kare kaluwore kod pek mar mema maduong' mm-hmm. kata komedo artist dhako machielo mm. yudo ka ngima gidhi adhi kech nitie pako gik moko mag rem moko matin mm. ma samoro ka gimedo jo to yudo ka ngima ng'ani kech gimoro dwaro mondo ngima ng'ato tim nade osudi yes. kendo ngima ng'ato timnade osudi dhi mbele nikech ngima ne maduong' sama ng'ato ngima mm. eka dichiem nyithindo dichiem nyithindo dhi sikul mm. koro onyalo temo mar mondo kik okel stress mang'eny sama oyudo ka ot maduong' ka mm. wach orome to ok onyal kawo ngimane mm. oa mono ok onyal kawo ngimane kata ok onyal timo gimoro amora nikech e ot maduong' gimomiyo stress nyaka ibed ma gima nyiso mondwa sani te gimomiyo stress nyaka gibed godo sama ichako yudo ka jaodi chako to en piny to kiyudo ka umedo bedo dhi mbele tuyudo ka nyasaye koro gwedhi i meet different spe- people sama ji hagi timi nadi go kodi picha bako chak dhi winj maber kech oneno mani chal kamani chuoro osakawo chuoro osatimo ang'o osaweya koro an we atim nade adong' kenda ji be jiwe he ilinga to wuotho wuotho Japap. mata japap maduong' kisumo kanye kanye koro ing'e ni gik ka donjo ne dhako to dhako be winjo gino "Ah, Yes. goyo gire moro eh. Eh. to an be antie an be anyajo wegi mochwe gi lowo madier koro en be chunye chako paro weche mondo sama iduogo ot gi jwala tudo ka jaode samoro kama ne entie oonge chunyi nyaka wile koro idwaro jal machielo kech under pressure Yes. ok en ken mikeno ne kech nidwaro under pressure igike jal ma- mare mar ariyo sama gike jal mar ariyo ni tap mm. ing'eni giche cha ok idhiye ne chunyi ne gombo mm. idhiye nikech under pressure ema ichune dhi kawo dhako mar ariyo mm. under pressure mondo ibed kod kwe e odi kocha koro kwe ma koro kwe ma chuo timo nade gidwaro ah. kamoro amora dichuo chalo nyathi mm. sami bembere sa dichuo kar sana sana ka wasani mm. to mondo akapan ti wasani ma janeko ma nyalo yes. weyogi mm. koro apano maber kabisa gima dwa nyis jopiny mm. maber kabisa mm-hmm. ni nyalo chayo gweno mm. minyalo chayo mm. koro jala gima obiro no koduogo koni mm. ng'ato nyalo wilo pache eh. ng'e ni ng'ato yadhi adhia kodi gi belo gi belo gi belo gi belo belo lwa lwa bang'e to churi wuok to belo ka churi wuok to belo ka churi wuok to belo hmm?
ere kaka skari nyalo lokre ndim Mm. nikech mane hera chakre kind eh, samido yeah. to gi nyachira mm. to nopoto ahinya mm. ochopo kang' ma koro kata mana nyithindo ema koro okokony mm. odno be koro okonyoni mm. chiege mokwongo mano mikae mm. ema koro hera gi duto te ogundho kuome koro owe presa owe presa ok eh, matin yes nikech jalch oloko kite koro dok hera koloko lisu metals mm -hmm. mana piyo piyo ka bende in iwona kia ni inene nang'o Wachno tek.
Yes. Otek to gima nyalo wacho kanyo en niya. Sama idone go balance to be gik ma wawinjo e gine ne kae nyalo bed ni nyalo bed ni ok en adier. Nyalo bed ni ng'acha tim- timo gima onego bed ni otimo to ji kia. Yeah. Koro ok anyal wa- wa- wuoye Kech mang'eny. nyathini. Eh. Diwe. Ha.
Bas, ko kamano to min dakika achiel koda koloko lith mentals. Wan kaka nyidendni min Eh. jakimbe in nyako wan nyako to nitie ga gimoro achiel manyalo ga thagowa ahinya e dendwa kaendi ma endi en poti yes Mm. ich mineno maduong' ni endi nitie ga thoth nyidenni mabende temo kaka nyalo duoke chien yeah to ma endi seche moko ikeloga ka nyathi ma nyako osegamo remo kata kisenyuol nyithindo madhi ariyo adek to jok moko bende onge ga gijni endi to ma shida mong'ere mana kuom nyithindo manyiri mm. lakini sani endi bende chuo kare nigi sida ni endi to gimanyo yore go eko mag tieko sida ni endi mar bedo gi ich mm. mm. ich mm. mineno maduong' ni endi miluongo ni poti mm. kata mana sani endi chuo bende miyo gi stress gi pressure gi heart attack mm -hmm. yes mm. nitie rawera moro miluongo ni bonface mwangi ma bende ochung' ne weche go eko mag orako. Mm -hmm. En gi nyithindo adek, en be en gi dhako. To en en mana gi dhako achiel kuom sani, mani ma wang'eyo. Mm -hmm. To Boniface Mwangi owuok ka kendo go nduru e mbui ni ah! Oyo nyikora Mogajwang, an ema achung' e weche gi eki mag orako. Lakini kata an awuon ich muneno antiere, antiere godo niendi ok mora. Mm. Maka bende atem osetemo ndi ka en ringo osetemo ting'o chuma yote osetimo kata mana wuotho kilometers madhi kiadi osetimo te to mondo iye niendi odok chien otamre mm. owacho ni koro kumochope mm. to odwa manya juoga ah. e, mondo ka juoga nyalo tieko ne iye ni ma oluongo ni poti ato nya konye kara ok en ja orako mar adieri nikech orako ema gologa gi mano boniface mana ka en anyuola ema lawre kodi ema inyalo manyo ajuoga to ka en ena en ena ich ka mara ni matin ni yes ing'e ni mara ni be
asechako ma waya wakika wachi gigi ikelo gi gik mopogore opogore inyalo kel ga muna inyalo ke- i- yani nyalo bed ni anyuolau gini nie family eh koro bro bira bira nitie kaka inyalo tugo kode e orako ka to wuok awuok auru Eh, koro tiya tiya matek e orako kanyo eh Eh. Mijaki. len Eh. gima ng'e maber kowuok kuom ich Nikech tinde jomoko dere kata kiyudore gi ng'ato kata ka nere chuori to wiyi nyalo kuot. Adore adore mogik nyaka ku. Kipenjo to ma chuora kose en ang'o? To nitie gik mang'eny ma, mag kodhi moko be chiemo nyalo kelo kiwinjo maber. Nikech nitie ng'at moro mar kodhi ma kata adier onge adedo ka gima ber ma ng'ano nigo. Onge. Kata kiwere yudo ka kama ji nitie ma ji luwo biro ka o, ikiaye tidwaro ni mondo ichunge. Jakom, wadwani mondo iwache wach achiel mondo ero kamano jatelo mesemiwa wadwani iwache wach achiel mondo waweni thuolo mondo imbi donga anwa kidonjo ka to ji orwaki to kwa kiai mesemiwa karibu ng'ama chungolo kare mana ng'ato mama jagweng' ka mana jakom Koro kogo ero kamano mang'eny thank you so much thank you so much to kare mang'a thank you so ka- kare ich chamo ing'iyo kare ich chamar kodhi Mini jake gino rach ma- mogik sama ionge pesa. Yaani ki ionge pesa to in gi gini. Orach ahinya. Oro- Koro Ni-
koro iyudo ka nitie disadvantage mare eh. gi advantage eh. uh, mare eh. advantage mare maduong' mokwongo hmm. kamoro amora ma intie nyaka luonge mission mo jatelo mamiyi kong in ok inyal chung' mamiyi kong ma kata oriadhore machana nyaka mi jatelo iro kamano thank you so much wagwero kamano ahinya warwachi maber mano advantage to disadvantage mane koro maduong' Ka en mar kodhi to pesa be onge. Jowadwa en gima lit. Dhi mana agombo mondo anyis eh, jopiny maber kabisa. Ng'ato we kelonwa ee iwinja Awinji. mokelo ka muna ni mondo wang'ane rieko yo monyalo kia ang'o time go nade kia ang'o duoke go piny owe kelonwa iye mochamo ga bula iwinjo maber ma ito kata moyo rako gini gibidhi to pod imedo ma bula ich mar chiemo ok onyal konyi kaka iloso Yeah. Eh, min Jackie ya kure. Eh. En ich mar okombe. Made kiwe ya mona to pore dhi mana mbele ni. Ha? In kidwa bedo silim, aya weche mag amuna gi gik mang'eny. Duok chien, we chiemo mang'eny, ni ane kodok chien. To kor ka juoga, ae, ibiro ibiro mule mamule mamule mamule mi ya kanyo ka irami.
Minja kinge ni wacho gima dier kabisa. Yeah. Nikech Mondi ka bende en owuon e jatelo no endo mar weche go Yes, mag orako. orako. To owacho mabe ni osetemo. to kuma koro ochope mm. oranga juoga mm. aparo maber ni kata mana kidhi e muma mm. nyasaye mane chweyo dhano ne onge mm. ajuoga yeah. to del mineno ni endi onge ga gi spare parts onge herri kaka in eka ng'at moro machielo bende ne heri yes. to kok inyal herri miyie ni an an kaka mata an aber mm. bede ni iya duong' Bede ni ikia ni korka chien bende opadre. E opare. Eh. To onge ng'ama nyalo herigo. Nyasaye osaketi e chwech machal kode. Yes. At the same time, mm. ajuwa kato be mora. Mm. Odhiyo, gima ng'eyo maber kabisa ni kama odhiye ni. Idhi go ifagro mar wang' luwi kidhi duogo ka kiol saa sawa. Ti ifagro mochiek. Mako goyi ti duogo ka kiol. Choo kipogri kode.
Miyo bilo nyanya kach.
Min Jackie. Kaachiel koda ko local instrumentals. Belo namba eh. Namba adek. Ing'e ni Nyasaye bende ng'ama riek. Mano chuoyo dhano, nochuoyo dhano koda kite. Ochuoyo jarateng' to ochuoyo misungu. Mm. Ochuoyo nyaka mwindi. Yeah. To wat duto te wan gimoro achiel mbele Nyasaye. Correct.
Nitie kar math moro gwenge ma Nairobi kaendi ma bende ong'ere ong'e- ong'ere sana sana ni wainde jorochere to maybe jorotenge ma bende nigi nyalo ahinya ema koro nyalo dhi kanyo endo mondo madhe pelele moro matin Mm. koro weekend mano kadho ni endi awachoga ni weekend niga gi weche mathoth Mm. to gimoro nomuoch e bani endi Dhano ne thoth mar atari mana kaka ing'e bende en miso dwe. Mm. Pesa chalo lo kuom nyikora moga jwang sani endi bende.
Osadonjo mm. ka chalo lo. Ah chalo lo.
Osadonjo ka joluo.
Eh.
Chuora gini ma yande an go gine ke wono sani ne. Sani Mombasa pwadi. E ma igi yuro re ni gidhi e tich ya ngasi mi. Oh, Asi yo mane me go. Kano ka jiro ni dala. Minja gi dikito wiche mbele ka. Koro. Mm. Club ni endi ji ne thoth koro sama koro ji donjo e club ka endi to wainde gi jorochere donjo maber mm -hmm. to nitiere jorotenge moko ma bende nyasaye ogwedho lwetgi mm -hmm. gin gi nyakado moro bende koro pango laini mm -hmm. dwa donjo e od math ka endi mondo gibe gidhi giwinje mit mar weekend mm -hmm. to bouncer mm -hmm. Abe ne en jarateng'. Mhm. Ineno ka kawo jorotenge gi kendo dhiro gi marach kabisa. Onyiso gi ni ah un ok onego bed ni upango laini ka dhiuru pang laini ka jorotenge piny kucho cho. Kunyeno Eh. kuma jorotenge nitie ka. Mm. E kuma un onego bed ni upange laini. Ok onego bed ni jorotenge riwore koda jorochere to koda wainde. Kila ng'ato omaka maka lainde. Minjake. Eh, idhi metho. e weekend oteri maber ting'isi ni in kaluwre koda rangini marateng' wane kolo wane en rateng'. ikoni ikoni joapa ok rad gi jo joapa ok rad gi joloa
koro ka jogi oseng'e ni kanyo ok dwarie tidhi ome ang'o nikech nyaka kuod wi Eh? donge momiyo idhi komonego kamokonego bed ni idonje to donge be en goweso
To donge nitie kuonde mamoko minyalo donje ka in gi uwesono? Ai, Kolo, iwache Were gi malit.
kama ji sungre ni akia ni gin gang'o gang'o. Mago to ae. Ma- Mano e gima nyalo wacho. Kolo, pesani ema koro jemoni. Pesani. Eh, Mok en mar ng'ato. kwani ochuno ni nyaka donj kanyo?
Apimi mos. Ok ber ni waginene wa- wapogo ji kalure gi gi rangi kata gang'o ok ber, ok en gima ber. Lakini ka kochopo ni ka- ni riemba nikech ah, i- yani ji nena ka gima aonge go kata an go mm. ah, mano to ok adhi adhiya kama nyalo donjo ma gikwe en wach malit hey, eh, olit olit ahinya mm. eh. Okay.
Aneno ka kolo temo koka mm. koro keche to wuok kaka jarateng'. Mm. mm. Kendo wuok ka ng'at mamalo samoro limo bano. to samoro ka pesa onge to ok odhi ka pesa nitie to odhi e yo mowuogo no ichalo ng'ama lima lima to nitie ng'at ma customer kama pile Eh. maonge kamoro amora monyalo dhi mag Aonge. tungulu tungulu kiang' imule kiang' odwaro kamoro ma privacy maber monyalo bedi nyiso ni kong'iyo kocha to bili chal gi mare weche ma kiang' ing'a ok odwar mm. iwinjo be en ng'at momako kama otuwe chiemo go ong'e riembo gach kech ong'e kama pelele mm. ogike go mm. chiemo maber mochamo maloko ngima ne bene kanyo gima dwaro mondo anyis nyikwa jwang' ramogi en wach achiel modim maber kabisa sama ng'ato yawo gimoro kaka business ma ng'ato yawo kaka kaka mineno mar bano kata gimoro ma kata mana we koro ba koro wagole ba kichwaro koro wawuo gi jopiny mondo owinj gini maber inyalo amo nyasaye mondo ruoth oyawni yo amen ka gin nitie gimoro midwaro mondo nyasaye okonyigo mm. asebedo e ot ndalo mang'eny to omenda madwaro mondo atim nade aloki yes. iwinja mm. omena wang'e maber kabisa ni sama msungu obiro ng'eyo ok anyal tamo jarateng' niya mm. ni weri nikech sama nalam nyasaye narwa mondo isamruno otim nade mm. omiya tich mm. to tich komiya omiya mm. kastama yes. kastama en ng'ato ang'ato owe jajo ng'ato mm. ni kawo ng'ato ni ma to line momiya rwaki iwinja mm. kendo wacho ni ma to kul idiera mogie a ah, ito kale ito wawe gima duong' madwa nanyis ni kwa moga jwang' eh. gik matimore ma jarachal ma jarateng' kia ng'otimre nagde mm. gima kelo mage nyiso ni ka yath omorore ineno ka karie ma ji donje ahinya mm. to wiyi wil ni nitie ndalo nitie kendo beche man be chalga kamano kata mm. nitie kuonde moko ma bed gi hola kamano ma kane biro lento waweya dhi e cha karu cha dhi nyiew kachia an ito kal gima nadwa ni mondo anyis ne jo oganda nyasaye maber kabisa we jajo ng'ato ka nyasaye oketo gimoro e lweti kolo kaw kaka an kaw lin kaka en Mana adier. kaw jal ma onge mak ti kata mar ramogi ka mak ti kata gimoro ma onge kata ma title kaw ibed the same kech mage te nyasaye ni law mondo mi ti to magi e tich koro wakwayo nyaka johala matindo mag chumbu sama misungo biro obiro didi achiel to kochak otim nade Ah, kochak otim- there is a person men no en aneno ni koro ni ah ito da da tengno ko gik ni koro wasunge ni tisa mabe wasunge go dok Mombasa to koro be gionge wan no tenge go wan mane tie kanyo ko kida chalo gimiri amne bana teng da teng wan wachuno teng kuom gi twa koso no chiwo mana kamano Nichaki dhodu en mane? koso walokre gi mo mondo Dhodu koko en jo mane? ya ando bara en bawo Sukachi oidho.
dhodo en bawo to en go mongo Omiyo weche manono go adala ok ragi mondo thuon ni wa- mondo okete bagini mondo koko dwaro jarachar kanyo ni chieng' koro bao ni kanyo pong' ni ada kanyal ng'ano naketo rateng' gi thuon to ok pesa na matera kanyo ang'o ma ok nyisowa ma barawo Ninja kilelo. yaw kata kalelo kalelo gira Omiyo ji tero omre momiyo Chinese wacho ni all people same same onge fundi to gi jalwedo Koni old people same same. Old people same same.
Mijaki belo mogik ni endi yeah. to nagombo sana ni ka bende producer mm. kata mana director nyalo yudo picha ni endi yeah. mano mar nyambita. Mm. Ing'e ni nitie pado moro ma nyambita wene sani endi mano wer gi odongo swag. Yeah. En pado ma chal mana kaka wer mar national anthem. Mm. Ong'e gwenge duto te. Asante osewuotho.
To pado no endo wacho ga niya. Mm. chwade gi nyundo mm. nyambita ni emi chwado ga gang'o gi nyundo wang ni nyambita oyudo nyundo mm. ko local instrumentals mm. Mm-hmm. mm. nyambita ni endi kare woga goge maho mabe oh oyudo nyundo apenji yes donge odongo nowacho ni gini ne gigedo eh.
mm. hey eh nawinjo kowacho koro owene nyambita tich mar gedo e ground gik moko pogore nyambita oyudo Wang'ni nyambita oyudo nyundo. Mhm. Masiki igoye ga godo ibaye en gocho ma ok rum. Eh. Minja kinyambita mineno wuok e gwenge mag eh, Homa Bay ni endi. Sani sami neno walose kodi ni endi. En gi nyundo no e lwete Mm. to owacho ni enough is enough. Mm. Okawe. Bose goyi nyundo ndi. Siasa be pok Oamua watieko ni to koro okawe. kawe.
Okawe siasa be pok watieko. Baby Will ok en kende kata mag bambo. ne en nyundo tenga tenga uda molo en okawe koro bed kode e lwedo sasa be pok watieko ji to goyo nyaka diaspora ibiro dhi nyaka diaspora mi nyisi ni koro ikaw nyundo But be na wuoro ni en nyako moro ma dham dham to wachal ma kode aneno ka wachalo mana kode Hey. dwok ne ji nyundo pok watieko kuonde mwadhiye gi weche moko ne yudo yudo ang'o dwoki yawa in ipalo ng'ane nogolo gino nang'o duok ne ji
mondo dongo wuoth itamo dongo wuoth na we mako tiend wadu ma e sa we mako tiend wadu Yeah, Mako yeah, mini tiend wadu. jaki. Yawa, magi jok miyudo kilamo ni nyasaye mondo iwuogi to ok inyal wuok dhako dwany marach ma mako tiendi kata katum Min jaki duoke pressure chien.
Yeah. Doga doga pressure chien asai. Mini jaki oidho ma- Hey, apa Yeah.
nyine nyambita.
to koro in apane sani e dango sito Jaoda cha kawo gita mar osito cha. Osito dhi dhi kanye? Ha, donge onge kama odhi dhiye? Kata sa dang' wakaw piano mar Inda kata mar Elisa gi, donge kama gidhi dhiye kata mar Emma gi. Dwok ne ji nyundo. Yawa, mondo wadu owuothi. Yawa, gini pod ji wuotho. Kech pok watieko kata mana siasa. Podi. Gedo be pok orumo.
Gedo be pok orumo.
Yawa. Awuori.
Colloquial instrumentals. Eh, koro ah, Picha chama ok waneno lakini wabiro nene. Eh, chieng' Nyaka to wanene. Eh, Nyaka wanene mondo uneye mamane. Yes. Umbu wuoye kuome.
Ok uwuoye un be. Be en nyako masilili.
Eh, eh, eh. Eh, Pok noginenego.
haya en wach malich ahinya en wach malich ahinya nyikwara mogi ajwang' Ah, kapok wadhi e yueyo ah, wadwa winja ne duond yawuot onagi kawono en tich e wuok tich mm. to wuok tich ka wuok tich wawuoga gi yawuot onagi wawinjo duondgi gik magi midhierni ma gikale gi gimoro amora magi madi- magi digomb wacho giwachoga kae chieng' tich ab- eh, chieng' wuok tich kaka kawuono Ah, nyocha timo limbe kamiluongo ni soweto To kamae e kaka ne watwak gi yawuot onagi. Nyikwa Ramogi Ajwang' Ma en dwond yawuot onagi. Kae e kuma yawuot onagi golo pachgi e weche mopogore opogore machandogi. Achiel kuom gik gigo eko machandogi en kong'o. Madho kong'o opogore. Nitie joma bile matin, nitie joma madhe to nitie joma madhe ahinya. Kuom jogo mamadhe ahinya, nitie moko ma owe nyaka tich niwach kong'o. Nitie moko ma keny okethre negi niwach kong'o. Nitie joma uso gimoro amora mane gin go niwach kong'o. Wawinj ane pach yawuot onagi e wi wach kong'oni.
Nyinga iluonga Victor Okinyi, jasuba maya Muuru Bei. Kong'o osepuonjo joma ng'eny sana kendo e Kenya ka. Kong'o bende ema nitie mon machwake to use to terego nyithindo e skul ma nyithindo ogerego nyaka flats ma ji odhigo nyaka e university mana nikech kong'o. Koro makosa mantie en dhano. Dhano madho kong'o mang'eny mokalo kiwango mowinjore otimre nade? Omadhe. Mano ema biro kelo miwe timbe gigeni timo gigeni ma kawaida mowinjore itim mag dala samoro nikech idhi ikawo kong'o imadhe mang'eny moingi mowilo wiyi morundi miweyo timo gigeni ok nyaka kata dhi e puodho mana nikech imadhe mang'eny lakini kopo ni nyalo madhe matin kinyalo madhe matin to onge rachne mak mana kimadhe mang'eny to ibiro madho kong'o mi end up ni iketho odi, iketho dalani, iketho kata future mag nyithindi nikech koro imadhe mokalo kiwango. Koro aparo ni oganda onagi ok dawach ni kong'o rach, mana dhano ema miyo kong'o bedo marach kaluwore gi kiwango mage madhe. Karawe nyinga en Onjuro Barnabas Jakara Chuonyi, jadak ma Kibra ka. Kanyalo wuoyo ewi pelele chwaka mokwongo. Gima ng'eyo ni kong'o ber kendo kueyo paro. Jomoko to nyalo kawe ni orach. Sama inya bedo gi paro moro ma kidhi bilo gino matin to punguza ni stress kidogo. But eh, dalawa ka wamadhe, mok anya wuonda ni ok wamadhe. Taloke eka michwake, to wamadhe tok jua kali. Ma samoro ng'ato nyalo wacho ni kong'o ni orach, but ata gi pacha to ber. To jalo kasebile ma yang' to koro awinjo ka an sawa. But rachne be nitiere. Kok ibilo giri moro ma nyalo mako wiyi, to idhi ichame achama, to nitie kaka odhi interfere gi dendi. Koro kong'o kanyalo wuoyo e wachne no, mano e pacha. Erokamano nyikwa Ramogi. Mokuongo aduoko erokamano ni odiochieng' ma kawuono wachopo ka mondo watwag e weche mag kong'o. Nyinga iluongo Duncan Munda, awuok Imbo Usenge e Siaya County. Gimoro amora molos gi lwet dhano bedo marach kata maber, sana sana kor ka kong'o. Gi kora kong'o rach to kong'o ber. Kong'o ber nikech kong'o ni ineno ka. Ndalo machon ineno ka joma ne kwayo kong'o chon ne miyo nyithindogi yudo pesa ka gidhi gi skul ichulo negi skul fees. Ne miyo nyithindo mane minegi ne tedo kong'o chon king'iyo kichomo king'iyo historia margi tineno ka gisomo kabisa. Mano ber mar kong'o. Rach mar kong'o en ni wan wawegi wan kaka onagi. Kong'o wamadhe seche moko owinjore onego omadhe nikech sana sana ka ng'ama dhi ng'anbo to kaponi in gi tije moro mitiyo to onego bed ni iyiero seche monego bed ni imadhe kong'o mondo mi oyud omi time ma mondo iti tijeni nikech kisemadho kong'o odikinyi kichiew godinyi to mano e gima imadho miyo seche moko ok inyal tiyo tije monego bed ni iti itiyo. Koro kong'o en gima rach. Mar ariyo wan kaka onagi Watiyo tije matek. To nitie tije moko ma ok onego bed ni itiyo kisemadho kong'o. Nyalo miyo pachi wilore ma koro gima onego bed ni itimo maler chande, tami. To ok ni ikiaye e mak mana ni isemadho kong'o mang'eny ba kong'o odonjo e dendi koro miyo nitie parts moko e del kanyo ma ok nyal work kaluwore gi gisebedo mojony seche moko kaluwore gi kong'o mimadho. Koro atemo wacho mana ni kong'o Kija madh kong'o to many sim inyalo madhe kong'o. Ahinya ahinya to ber kimadhe ka isetieko tijeni, iwachone ni baada ya baada ya kazi. Moloyo madhe kapok kapok itimo gimoro nyalo miyo seche moko gik mang'eny kethre gi piny masani wadakie ni nyaka ti. Koro akwayo kwa ni ber kimadhe to madhe mana kisetieko tijeni ma isetiyo tiyo ka mondo weche obed maler. Erokamano. Gi nyinge iluongo ni Kennedy Okal, a dala ma. Homa Bay County Magunga. An twak manya wacho kodok ka kong'o. Kong'o en gima ber kendo orach. To kong'o gimomiyo ober, kong'o no kaka owete no osewuoye, kong'o no miyo ji osekonyore e ngimagi. Osepuonj, nitie jok mano osomo gi kong'o, otiyo gi kong'o. momi ngimagi ber gi kwach kong'o. Kadok mar ariyo kong'o gimomi kong'o ne rach. Kong'o ne rach nikech ji ok tiyo tiyo gi kong'o. Kaka an chon namadhe, ndalo mane amadhe cha natiyo to ne ok atiyo ahinya nikech aketo pacha e kong'o. E gima omiyo kong'o ne rach. To gima omiyo kong'o ne rach, jomoko oketo pachgi e kong'o mohewo tich. moyawo ngimagi moweyo nyaka kuma gidake. Gimomiyo kamano, tijegi ok ginya nyalo, monde, mondegi be onge ficha maber nikech kong'o giserwako e dendgi ma ok nyal ng'iyo ngimagi kaka nyithindgi gi jomoko. To kong'oni gimomiyo kong'oni rach Giketo kete ngimagi ok ginya tiyo ji osewe tijegi mang'eny nikech kong'o. Onge sama onya we moko madho kong'o, obed odi oti- otieno, obed odi gokinyi, kaka sama ochiewno pache nitie mana e kong'o. Koro kwa oganda gima anya wacho wach kong'o, kong'o kimadhe ber i control kaka imadho kong'o. Mane pacha manyalo golo Joseph Karamogi. An iluonga ni Ojiko, ajadak mar Kibira kama ong'owore ka. An kadwa koni wach mar kong'o jodalawa, kong'o en gima ber. In madhe kinyalo madhe ni inyalo madhe ni ran, in kihero to ran. Kihero ni madhe inyalo loso jogeni, los jogeni. To jaki madhe king'iyo kiwang'o ma nyinge thiri be inyalo chiemo. E gima anyalo wacho ne nyinge romo ga jwang'. In imine mbele kanyo.
Koro wawacho ga mana pacho kaka iwinjo kaka Ojiko owache kanyo endo. Wagologa pachwa mana freestyle eh? Pod wawinjo duond yawuot onagi ewi wach kong'oni. Ober koso orach? Kober to ober gang'o? Korach to orach gang'o? Pod wantie duol. Um, an gi nyinga iluonga ni Brian Otieno. Uh, adak e dala mar Kibira kata kumoro ni Ndhiwa e yo mabei. An kata golo pacha e wach kong'oni, Kong'o en gima ber to kendo en gima rach kaka osewache gi owetena mosewuoyo go. Ber kong'o en ah, ni samoro kaka wa joma wer gi, samoro ionge gi chir mar chung' e mbele ji. To kisebilo mari moro matin, to koro idhi bedo gi chir moro ma ma kata in chirno kuma oa ikia. To kong'o chak bedo maber nikech en gima ichwako to iuso. Sama omadheno to nyathi moro ipuonjo godo bathe koni. Nyathino chieng' moro biro bedo ng'at moro maduong' kaka osewach chien koni. To gima kong'o chak bedo godo marach ne joma madhe, samoro idhi e ndara modich, ma gari ni ka, apiko ni ka, to kong'o ching'eni en gima oketo dhano kwang', oketi in weak. Koro sama idhi ikwang' to gari odhi otuomi, idhi chak idhi tiyo gi pesa mang'eny mohingo siling' apar moro mane ing'iewo go kongi no, mane ing'eno chak okethoni gik mang'eny. To kong'oni kendo kuma ochak orach godo, ok onyal miyi iti. Wawuondre ni in ja welding, itiyo ei chumbe ei chumbegi. Ing'e ni ok inyal riembo grinder cha kimer. Inyalo po kigori kode piny kanyo ma iwe kapod omor mochako ng'adi. Mano nyalo chako okeloni shida, ichak iti gi pesani miyudo matin kithiedhori godo. Kasto ne kaka osewachi wa joma dhi e, z- e, e- e zoezi, kong'o ok ber gi joma dhi e zoezi. Samoro idhi koni imadho kong'o, Zoezi dwa ni oket dendi ma strong to kong'o keto dendi ma weak. Koro dendi yware, yani in gi ywaruok moro e dendi. To mano ing'eni nyalo kelo tuo moro kelo ma unique ipolo mana ni ng'ato otho kata gima onege ikia. Koro kong'o ber to ober but orach. Koro gi sani kaka dhano tiyo gi kong'o gitiyo kode e yo marach. But kong'o nokete ni mondo mi omadhe tok kisetieko mana ka koro iyueyo kisetieko progrembe ni te. Ng'eni sama imadho kong'o ka in e nyaodi mo iting'o i glasi moro idhiga ei odi imadhe ei odi tigori otandani. Mano ing'e ni ber moloyo kimadhe oko tiwuotho koni samoro idhi yudo accident e. Kaso nitie be joma be kosemadho kong'o to gin ga violence, yani gihero dhaw. Samoro odhi oyudo ng'ani koni otuo mone to ng'acha be kare nomer kocha gigore kanyo gihinyore. Samoro odhi omak gi kocha idhi ndik negi kes ar- cases ariyo. Eh, idhaw mer bi mer. Koro onyalo affect ngimani mang'eny. But koro wang'i mana kaka wamadhe. Ok orach sana be ok ober sana. Erukamano. Ah, kwach awinjo kiwacho ni jathum bwana, ok iwernwa e gimoro matin. Wawinj ane kaka iwer. Oh, gi nyinga mar music iluonga ni Yobi Boy. Yobi Boy Kenya. Y O double B Y. Anyalo ng'e konu matin. Um, hmm. Leo ni sikukuu kukupata penzi wendo ninachokitaka lazimu belefu kuna njia za mapenzi Wendo maji mindo kata wendo mama bu una sura ya mapenzi ehe ni hivyo tu ayiego ayiego kari jathum adier igo eh dongu un be uwinjo kaka ogo gini ah ma jathum ah be- ber malich ber malich koro wadwa tieko gini wawacha wacha matin tin kwa tieko Erokamano.
An akwayo oganda Luo Nyithindo matindo ma sani dongo ma koko a malo. Ng'ama ng'ongo nyalo madho kong'o nikech osetegno, lakini ng'ama tin nyalo madho kong'o maketh ngimane. Akwayo oganda Luo wapuonjre uru kuma wantiere kata kuonde mwadake, sana sana e area mar kijiji ka. Ibiro nwang'o ka nitie ng'ama ber to nikech o associate gi oganda matindo mamadho kong'o man gi group moro kumoro biro ketho ngima mare kendo onyalo kawe magole e ngima mare mane owinjore obed maber beca- because of madho kong'o koro akwayou joka nyanam oganda mar luo ma wapuonjre uru joma tindogi wakon nyithindo ni kong'o rach kong'o nyalo kawi marani ma ngimani bed maonge Kong'o nyalo kawi matami kata nyuol mibed gi dalani gi nyithindo nikech orani kisemadhe koina ina ng'ato nono ikiari. Koro oganda Luo kuma wadakie en e ngima ma ok yot ahinya. Wadak gi ji mopogore opogore, wadak gi ji ma timbegi bende opogore. Nyalo golo nyathini mane ber mochiemo ne bed kata mana minista ma kong'o orane molal nono ma kare rumo. Koro wapuonjre uru. Erokamano. An gima anyalo medo about pelele, pelele ok wakuongo madhe, nosemadhe, wamadhe tok ji, but koro wamadhe gi mpango. Mano e medo ma anyalo medo matin. Ano kamedo wach mogik ewi kong'o tawacho ni oganda onagi kata ji te mantie e piny, kong'o ber to kong'o rach. To e ngima ma sani wadakie ni, nyaka wang'e maber ni kong'ono kwachako madhe at early age, To nyalo miyo seche moko ok wabed gi ngima makare sana sana ka ichako madhe kitin. Biro chopo time ma onego bed ni ibedo gi dhako gi family mari. To nikech isemadho kong'o ndalo mang'eny koro ineno ka ibedo weak ok inyal function maber kidhako nyalo miyo keny mari ok dhi ma mbele. Number two, kong'o nyalo miyo ibed kod depression korka brain mari nikech imadhe too much ma koro ok inyal ok nyal bedo gi paro makare. Koro akwayo ka oganda nagi ni kata kwa madhe to wamadhe uru gi kwa gi limit kik wamadhe ahinya ma seche moko nyalo miyo ok wanyal bedo gi ngima maber ma ndalo biro. Ng'e ni jonyuol ogenowa, keny ogenowa, kamoro amora ogenowae to kwachako tiyo gi kong'o chon to nyalo miyo ngima mabiro mabiro mbele ok nyal bedo maber. Erokamano nyikwa Ramogi. Koro an kano ji kata ok amadhe, an asemadhe chon to tinde ok amadhe. To gima ang'e ni kong'o to mit kendo mili mili. To madhe king'e maber ni kaa ka to adhi timo ang'o, kaa ka adhi timo na adhi timore nade. Kong'o mit.
Madhe amadha but madhe gi sani. Kik imadhe excess, madhe mana matin moromo. Kik iloke chai ma koro idwa madho breakfast kata ichach sa apar. Koro madhe amadha matin moromo. to itimo godo gigeni manyalo keloni dongruok nikech kitime mang'eny to odhi affect dendi onyalo keto kata lungs ni nyalo miyore to nyalo keloni shida mang'eny erouru kamano
Uh, nyikwa Ramogi Ajwang' mano e dwond yowuot onagi mantie e gwenge mag Soweto, Kibra, Nairobi City kaendi. In be inyalo golo, golo pachi e thuon wach ma wan go kawuono ma en chuo gi kong'o. Uh, puoch gi pak ne ja kamerana mano, ka- mano ja picha iluongo ni Basil Ogembo gi director ma, mano ground director iluongo ni eh, Ng'inja the entertainer, erokamano kuom winjo duond yawuot Onagi. Eh. Uwinjo, uwinjo nade kaka jogo twak? Collocal instrumentals poch gi pak nikech ma endi en tich maber ahinya. Mm. Namba achiel amor ahinya gi kaka yawuot Onagi loso, mm. ka bende gigolo pachgi aula nono mm. maonge achuna maonge akweda mm -hmm. maonge kata mana luoro moro amora magi gin yawuot onagi mamine thothgi moko bondo osekadhe ose e midhiero mamine kong'o osekelo e kit ngima ma margi omiyo poch gi pak mm -hmm. en wach maber ahinya Minjaki. Wagoyo erokamano ahinya Kolo kuom wuotho ne chuowa mondo iwinj gima giwacho. Wang'eyo maber kabisa ni dak mang'eny mamoko osekethore nikech weche mag ah, abila ma jomoko bilo. Gima mora ni samoro kiwango mar ng'ato kata lack of pesa mar ng'ato nyalo miyo odonjo e gimoro ma chunye ne ok ohero. Yes. Eh, nitie konge moko mayom nikech ok ine ka so so wete modhi mm. but kidako dhi alawe to koro aparo maber kabisa wala mimi mana nyasaye yes. imadhe tiparo bende mm. odi kata mm. bipare chien kicho maber kabisa kidhi tam ng'ato mm. e gima ng'ato chamo mm. e, yudo ka samoro ng'ato omer to peri mm. kongi mane mamadho koro mm. mondo idonjri kode ahinya mm. miye puonj to mm. isiri madho mana matin kaso jakong'o mm. be thothne en ing'e ni gwandruok kode nyaka e ot mm. adiro olni ionge pesa die manya wa tich mm. tayudo koko koro go tot ah wuda nyango go tot go tot kapok idhi ot e kuma koro ngadi e min jaki in kaka inene mm. kipachi twak yeah. ma bende wantie godo ma kawuono ni dichuo gi kong'o mm. iparo ni ang'o momiyo chuo kata mana yawuotwa gi e kidonje e kong'o midhiero mm. mage magikale to ere kaka wanyalo golo yawuotwa gi eki e tim niendi mano mar madho pelele mm.
gima ng'eyo lin mm. ogolo ng'ato to tek mm. nekech eh, maisha mar ng'ato opango kende to advice to wanyalo chiwo tiyo kode ne tekoni mm. inyalo tiyogo kata inyalo we makitimo ang'o makitiyogo mm. wach maduong' mang'eyo maber kabisa ni time mar joma chuo mm. en gima ber ni tok saa tich dichuo onge belu mm -hmm. mon man gi belu ngamo ngisi e, don ngani kabisa skolo no tamo no gine ne video ma friday kaka chuo te ma jo belu mo gi ari adiwa dichuo a oyo to ma tich tich ma gitiyo to gi fwambo oko to gi chulo gi pesa mo kidak maber inyalo hingi saa saa koro chuo ero gane ko ai tich eh. to rawe kamoro ginyalo go loso gigo mbekni moko kaka joma mm. joma chuo mondo kik idonj e weche moko mang'eny kidhi e ot mm. donjone joot ni ka dichuo ka ot iyudo ka dichuo mariek bag ema ikawo mm. kisekawo to iriyori mm. eh, gi nyapolo ing'eye ni ma to lil piach to bag emiriyo to koro nitie pesa ma unyalo weyo eh. aweni gimoro ewi mesa ka lakini biro kwa dakika di dakika achiel nikech ing'eyo ok idwa dhi gi stress moko mang'eny e kind ji tidhi ibudho kama ji budhe Mija- koro ni gowe achiel koro sama isaga achiel ibige ni pano wuoyo adwa ni mondo atim nade adog ot Eh. anya neno family mara wawuoyo kata koro atisa kachalo gima achie shika Yes. ahinya yudo kasa tayare uh, len ma jaodi no osatedo mm. osatimo gimoro amora mm. ool opongo usa mm.
min jaki nyiswa ne iyudi iyudi nade mbui kanyo nikech koro wadhi tieko pat eh. tielo mokwongo ni eh, mm. kamano ahinya mm. ne jowa ma winja ang'eyo maber kabisa ni sani wamako piny wan kisumu nairobi mombasa wan nyaka diaspora kendo nairobi kato koro wachako saidi mm. oh, jo migori Erukamano ahinya Homa Bay nyaka piny mwalo tonda piny piny Dak Otonda iluongo marach. Nyakach. Nyakach piny ko Nyakach adonjo kata Kisumo Nyakach onge kama nokete e kaunti go yamo omiyo Mhm. an kidwa manya Mhm. eh, inyalo yuda e mbui mara Mhm. Professor Mate FB Mhm. chak iduogna e YouTube channel Mm. Mama Jack min Jackie Mm. subscribe Elf. Mm. Mm-hmm. Aneno dhako mabe konyo ma nyithinda yini. Omiyo akwayo maber kabisa. Yes. Mi wara adures thuolo maber mm. kabisa. Mm. On Friday. Yeah. Koro kwa kelo gima serious. Chalolo. Mm.
Wabiro gi mfuko kopong'. Eh. Wan joma serious. Be pok otemwa. Mini jakidi wang'o.
Moyudo ka waonge belo. Mini jakidi wang'o. Be wadak go. Hallelujah.
Omiyo wabiro biro gi misigo kopong'. Wabiro kelo mbe.
erokamano erokamano mar mak ndalo ko kamano to nyakora mugajwang' wadwa dhi gado pi matin to kapok wadhi gado pi ma kawuono niendi pod wakwayi mar mondo mi ornwa ote mari e namba mamene en ariyo adek auchiel nono nono walose wi chuo to koda kong'o tok nyina machuok wadwogo koda twak niendi